Тарихи дата. Бүген Ленинград камалышы өзелүгә 82 ел тула. Онытылмый торган хатирәләр.
Балаларның э, уңышларына сөенеп яшим инде. Безнең чу төркеме Ленинград камалышы шахитләре белән очрашты. Зур ярдәм Түбән Кама юлларын яңартуга 3 миллиард сум бүлеп биреләчәк. Татарстанда хәрби хезмәтнең яңа форматы чакырылыш урынына контракт һәм дроннар гаскәре. Шигърият, музыка һәм бию бәйрәме. Өченче лицейда студентлар көнен Пушкин балы форматында билгеләп үттеләр. Бөек Ватан сугышы тарихында иң озакка сузылган һәм фаҗигале вакыйгаларның берсе. Бүген, Ленинград камалышы өзелүгә 82 ел. Тарихи дата уңаеннан Түбән Камада Блокада икмәге акциясе узды. Волонтерлар сугыш еллары җырларын башкардылар, фотосурәтләр күргәзмәсен оештырдылар. Шулай ук узып баручыларга 125 грамм авырлыктагы икмәк кисәкләре таратылар. Блокада шаһитләренә билгеләнгән көндәлек норма әнә шундый булган.
Сугыш еллары җырлары яңгырый. Балалар да, олылар да өсләренә җылы шәл, аякларына итек кигәннәр. Кулларында иң кадерле ризык, яшәү символы, икмәк кисәге. Аны алу өчен дистәләгән кеше чиратта басып тора. Әлеге күренеш Ленинград блокадасы елларын хәтерләтә. Монда барысы да шул чордагы кебек. Фаҗигале вакыйга 900 көн дәвам иткән, 2 миллионнан артык кеше һәлак булган, балаларны ятим, хатыннарны тол калдырган бу афәт. Бүген Ленинград камылышы өзелүгә 82 ел. Тарихи дата уңаеннан Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры янындагы мәйданчыкта Блокада икмәге акциясе узды. Анда Түбән Кам мэры Ратмир Беляев һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Дмитрий Туманов катнашты. Мы должны помним и что мы снова, к сожалению, сталкиваемся с фашизмом. Без кабат фашизмга каршы торабыз. Махсус хәрби операция бара. Батыр йөрәкле егетләр илебезне саклыйлар. Дәүләтебезнең иреге һәм балаларыбызның киләчәге өчен көрәшәләр, мондый вакыйгалар беркайчан да кабатланмасын өчен, дип белдерде Ратмир Беляев. Акция кысаларында оештыручылар узып баручыларга 125 грамм авырлыктагы икмәк телеме тараттылар. Блокада вакытында һәр кеше өчен билгеләнгән көндәлек норма шундый булган, бу, кечкенә генә ипи кисәге, сабырлык, батырлык һәм тормыш өчен Көрәш символы. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, Максим Липин, НТР яңалыклары.
Ленинград камалышында яшәүчеләр саны елдан-ел кими. Кызганычка каршы, Түбән Камада әлеге вакыйга шаһитләре булган дүрт кеше генә калып бара. Бүген алар белән шәһәр җитәкчеләре һәм яшь армиячеләр очраштылар. Онытылмый торган хатирәләрне безнең иҗат төркеме дә тыңлап кайтты.

Әлеге шигъри юллар, әйтерсең лә, Рөкыя Сәхәбетдинова турында язылган, ул Ленинград өлкәсе Кронштадт шәһәрендә туган. Сугыш башланганда аңа нибары ун яшь булган. Ачлык, атыш тавышлары, эвакуация. Юлда әти-әнисен, аннары бер-бер артлы абыйларын югалткан. Үткәннәрне искә төшерү тагын бер кат йөрәктәге яраларны яңарта, ди мөхтәрәм шәһәрдәш. Авыр чакларым бик булды да, но авыр, авыр чакларымны менә сез миңа булышасыз, күтәрәсез минем авыр чагымны. Э, хоть э, күз яшьләрем акса да, э, э, минем эчем э, әзрәк кенә бушаеп китә. Рәхәтләнеп, сезне күреп, теге балаларны күреп, итеп э, әйбәт булып китә. Э, искә төшә яшь вакытлары. Ну, авыр чаклар булды да, ну, барыбер ул авыр чакларны бу балалар, яшьләр хәзер басалар аны. Ленинград камалышта калганда Вильхасановка алты яшь тула. Бер елдан ул мәктәпкә барырга тиеш була, ләкин сугыш үз төзәтмәләрен кертә. Бу коточкыч вакыйгалар турында ветеран килгән кунакларга сөйләде. Шәһәр җитәкчеләре аны Ленинград блокадасын өзү көне белән котладылар һәм Россия Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов исеменнән бүләкләр тапшырдылар.
Балаларның уңышларына сөенеп яшим инде, башка ни юк. Тормыш әйбәт, Аллага шөкер. Ач, ялангач тормыш. Вера Шурпаева һәм Роза Сайкина өчен бу китап сүзләре түгел, алар кичергән язмыш сынаулары. Ветераннар бүген кунаклар кабул итәләр. Теләкләре изге, дөньялар тыныч, илләр имин булсын. Кызганычка каршы, Ленинград камалышы турында сөйли алучылар саны

Түбән Камада юлларны яңартуга өч миллиард сум бүлеп биреләчәк. Шәһәрнең үзәк магистральләренең берсе булган Химиклар проспектына капиталь ремонт ясау, зур эшләрнең берсе. Урман урамыннан Корабельныйга кадәр, озынлыгы биш километр чамасы, участокта колеяны бетереп һәм юл өслеген яңартып кына калмыйча, Яңа ут баганалары, велосипед юллары һәм җәяүлеләр өчен уңайлы зоналар булдырылачаклар. Моннан тыш, Октябрьнең 50 еллыгы урамында якынча километр ярым юл өслеге яңартылачак. Шулай ук төбәк автомобиль юлларын һәм күперләрне ремонтлауга 2026 елда 930 миллион сум акча каралган.

Татарстан белән күрше төбәкләрдә пилотсыз системалар белән идарә итүгә өйрәтелә. Контрактын тәмамлагач, хәрби хезмәткәрләр ветераны исеме биреләчәк. Исегезгә төшерәм, Татарстанда Россия Федерациясе Оборона министрлыгы белән контракт төзүче гражданнарга бер тапкыр бирелә торган түләүләр ике миллион тугыз йөз мең сумга кадәр арттырылды.

Түбән Каманың мактаулы гражданины, төзелеш тармагы ветераны һәм җәмәгать эшлеклесе Габделхәкимов Рәшит Вәли улы үзенең 85 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Хезмәт эшчәнлеген ул 1965 елда Татэнергострой трестында башлаган. Республиканың мактаулы исемнәре белән бүләкләнгән. Политехника көллиятендә студентлар беренче төзүче белән аралаштылар. Очрашуда мөхтәрәм юбиляр 60 нчы-70 нче еллар хатирәләре, дуслары истәлекләре белән уртаклашты. Шәһәр һәм район башлыгы исеменнән Түбән Кама мэры урынбасары Марина Камилина тәбрикләү сүзләре җиткерде. Берничә сәгатькә Пушкин чорына, өченче лицейда борынгы гасыр биюләренә багышланган бал оештырылды. Күпереп торган затлы күлмәкле кызлар, кара фрак кигән егетләрнең вальс әйләнүләре тамашачыны унтугызынчы гасыр чоры мохите белән хозурланырга мөмкинлек бирә. Студентлар көнен шулай билгеләп үтү матур гадәткә кергән. Сиксәннән артык лицей укучысы, педагоглар һәм ата-аналар бу көнне чын мәгънәсендә Шигърият, музыка һәм бию бәйрәменә әйләндерделәр. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә, чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара.